Chibai let tumpang chuan kan lo lawm a cheu a, palco maw amplifier musical instrument amplifier kan lo review leh dawn a ni. Hei hi a nih a inhmuh theih ang hianin a body size hi ka rawn sawi anga ih a kham phei zawng in tih la a vang zawng an tih ang kha hei hi a hi umm fit khat leh a chanve tling lo hret ang vel hi a ni ta maw a san zawnga hi fit khat ang a ni ta a thuk zawng taka hi-- Zat nge in chi khat hnih thum li nga ruk in chi ruk vela thuk a ni bawk a ni. Aw tichuan hetlai hian input pahnih a awm ta jack ang chi kha maw input kha pahnih a awm a volume bass treble adjustment a awm bawk a tichuan he tlamah hian line out output lampanga pek chhuah leh chhawnna a pakhat a awm bawk a ni tlaiah hian a power button on leh off-- a awm bawk a kha khan nihna tlangpui nen hnung lamah sawn a cable ihh hemi power cable leh englo vela kha a awm ta maw an quality hi a tha pangai a duhthusam anga tha a intih ila kan sawi sual awm lova tin heng ho a hi tun dinhmunah rih chuna price hi chu kan nei dan azir in a inthlak ve zel anga amaherawh chu tunah hian rupees maw ihh sangthumin kan sell dawn a tunah hian maw heng ho hi rupees sangthuma zawrh-- kan bungraw zawrh hrim hrima hi a tlawm zawk a kan zawrh hrin avang hianin ih a tha a ni a tlawm avang han kan pe kan quality chhia emaw in lo tih ange a tha khawp mai a branded te branded lo te pawhin pawh hi tlawm zawk in kan pe vek a ni tih kha kan sawi tel duh a maw tichuan eh hetlai hianin hei eng lo battery maw ih DC a ih connect na a awm bawk a ni hei minus leh plus angin a awm bawk a hei DC atanga la lut a duh tan pawh maw a awm bawk a hetah hian AC -- a awm bawk a ni chung ho chu a nia tichuan hei a chung lampang hi hei leather angin an tuam a intihna an tuam kan ti dawn nge a leather chung lampang hi maw a nalh khawp mai tlai a tlâng te pawh engkim ah hi leather in ihh an bel a ni a lining kan ti mai dawn em ni tichuan a sirah hian hei a guard plastic guard maw kil tinah hianin an vuah theuh bawk a ni aw kil tinah hianin plastic guard a ke lamah pawh khawn an vuah vek a ni heti laia hi thir a ni a a thir phenah khuanin kuih hmuh theih chuanin-- ih a match lining emaw ni ang deuh deuh awmin ka hria bawk a na maw ka tiang khanin an quality a solid tha a rit nawlh bawk a hei hi aw ka sawi theihnghilh dawn hei hi twenty five watt a ni bawk a ni aw twenty five watt a ni a ih zahpui awm lo a ni rupees sangthum man bawr vel chuanin duhthusam a tha a ni tihna kan sawi sual awm lo ve maw ih. Music ih mahni ina kawl atan te performance a than pawh a tlak a, khatiang khan music mahni ina kawl leh inzir nan beginner leh etc etc atan khan ina tha khawp mai duhthusam a tha a ni a, dawr leh englo ah phei chuan in en ila ka rin dan chuan heng ho chu Sangli zanga sanga tih man bawr vel a in hmuh tur maw Sangruk tih man bawr vel te a in hmuh tur ho a kha an ni ta keini chuan sang thum chauh in kan zuar a ni eh ti hian in kan han sawi tel leh hrim hrim ang a keini hi in atanga bungrua kan khawih a. leh plus kan bungrua hrim hrim a hi tlawm zawk a kan pek avang hianin ih eng nge a customer te tan hian a man hla a ih dawr te nena kan price kan teh khin chuanin engtiang in nge aw kan inhlat dan hi a then ah chuan fifty person thawk ang hi ni ta a tlangpuiin fifty person ang deuh thawk thawk hianin kan in tlawm hlai a thenkhat kan bungrua neih dana zir leh a product a zir khan a then ah chuanin thirty person erawh a then ah chuan forty person te a then ah phei chuanin hetah-- sixty person seventy eighty person dawn dawn a in to hlei te pawn a mawni maw guitar kan neih te pawh khi ti lamah khi ka ti lang zeuh ange hei heng ho te pawh hi tiang khian ukulele te he ti lamah te sawt lamah te pawh sawn a awm a ni aw gas stove te engkim a hi he tah a sang tel tel sang khat sang hnih sang thum dawn dawn a bungrua zir khanin hei an in to hlei a dawr a maw kei nena sang khata kan zawrh hi dawr ah chuan sang hnih sang hnih zanga ten an zuar a sang hnih a kan zawrh hi dawr ah chuan sang thum sang li ten an zuar leh daih a. khati ang khan maw ih chuvang chuan bungrua hi kan zuar tlawm hrim hrim a a quality hi tha lo emaw tiin lo ti hlauh ange duhthusam a tha ani tih kha kan han sawi tel leh duh ani e.